Şu ýüzüge seredip, bahasy 30 müň dollara barabar. Asyl mesele näme üçin bu ýüzük beýle gymmat? Gymmat bolmagynyň sebäbi onuň demir halkasymy? Ýok. Gymmat bolmagynyň sebäbi onuň üstündäki kiçijik daş. Bir minut. Daş sözi onuň gymmatyny düşüren bolup biler. Gymmat bolmagynyň sebäbi üstündäki kiçijik almaz. Almaz dünýäniň iň gymmat daşlaryndan biri, ýöne diňeje dünýäniň. Häzirki döwürde dünýä döwletleriniň jemi bergisi ýetmiş bäş trillion dollar üstündedir. Eger men size Älemdäki bir jismiň bütin adamzadyň bergisini üzüp biljegini aýtsam, bu jisim bilen bütin adamzadyň trilener bolup biljegini aýtsam, almaz örtükli elli bäş Kenkri E planetasy, bu planeta biziň baýlyga gidiş biletimiz bolup bilermi? Garşyňyzda elli bäş Kankri E planetasy. Elli bäş Kankri E planetasy iki müň dördünji ýylda tapylyp, iki müň on ikinji ýylda o planetada uglerodyň barlygy anyklandy. Bizden kyrk ýagtylyk ýyly, ýagny dört ýüz trillion kilometr uzakda bolan bu planeta almaz örtükli. Hawa-hawa, ýalňyş eşitmediňiz. Almaz örtükli. NASA-nyň Hubble teleskoby bilen gözden geçirilen bu planeta barada alymlar şuny aýdyp geçýärler. Mundan öň hem almaz planetalar tapylypdy. Emma bu planeta beýlekilere görä örän tapawutly. Onuň tapawudy bolsa, onuň Gün ýaly ýyldyzy bar. Ýagny elli bäş Kankri E planetasy elli bäş Kankri A ýyldyzynyň daşyna aýlanýar. Sereden wagtyň planeta gaýalyklardan ybarat ýaly görünýär. Emma onuň himiki gurluşy tapawutly. Dünýämiz ýaly suw we granitden däl-de, grafit we almaz bilen gurşalan. Bu planeta elli bäş Kankri sistemynda ýyldyza iň ýakyn planeta. Bu sebäpden hem örän gyzgyn. Planetanyň gündiz tarapy iki müň dört ýüz ýigrimi alty, Gije tarapy bolsa bir müň bir ýüz ýigrimi alty gradus. Şol sebäpli ýanyp duran bir top ýaly görünýär. Bu planeta iň tiz hereket edýän planetalardan biri. Meselem, biziň dünýämizde bir ýyl üç ýüz altmyş bäş güne deň. Bu planetada bolsa bir ýyl diňeje on sekiz sagada deň. Häzir käbirleriňiziň kellesinde şu soraglar bolup biler. Bu planetanyň bahasy näçekä we ol ýere gidip bolarmy? Elli bäş Kankri E planetasynyň jem bahasy ýigrimi dokuz nonillion dollara barabar. Bu sazda biraz nätanyş gelip biler, sebäbi köp adamyň bilýän iň uly sany katrilliondyr. Katrillionda on bäş sany nolluk bar bolsa, nonillionda bolsa otuz sany nolluk bar. Hüm, düşnükli. Onda alymlar onuň bahasyny nädip hasaplapdyrlar? Häzirki döwürde bir kilo tämiz almazyň bahasy bir ýarym million dollara deňdir. Alymlaryň aýtmagyna görä-de, bu planetanyň agyrlygy on sekiz septillion kilogramdyr. Ýagny on sekiziň yzyndan ýigrimi dört sany nolluk bar. Bu iki äpet sany köpeldenimizde ýigrimi dokuz nonillion sanyny tapýarys. Wideony tomaşa edýän tomaşaçylaryň käbiri Şuny aýdýan bolup bilerler. Beh. Şu planeta gidip almazlary çykarsak baý bolardygow. Eger elli bäş Kankri E planetasyna gidip bütin almazlary çykaryp bilsek we bütin adamzada deň paýlap bilsek, hemme kim multi multi trilioner bolardy. Ýöne bu adalatly we deň şekilde paýlanarmydy, ony hiç birimiz bilemizok. Ähtimal, käbirleriňiz ol planeta gidip bolarmy bu soragyň jogabyny öz kelläňizde tapdyňyz. Ýöne häzirki döwürde elli bäş Kangri E planetasyna gitmek mümkin däl. Sebäbi wideonyň başynda-da aýdyşymyz ýaly, bu planeta bizden kyrk ýagtylyk ýyl uzaklykda, ýagny dört ýüz trillion kilometr uzaklykda we örän gyzgyn. Kosmonawtlar iň goragly eşikleri geýenlerinde hem ol ýerde durup bilmeýärler. We gynansak-da, häzirki döwürde ol ýere gidip biljek tehnologiýa elimizde ýok. Emma ýene-de geliň almazlary dünýä getirenimizi hyýal edeliň. Bu gezek hem arz we talap meselesi orta çykýar. Ýagny bir jismiň sany näçe köpelse, bahasy şonça-da azalar. Almazyň dünýäde gymmat bolmagynyň sebäbi onuň örän seýrek duş gelmegidir. Şol sebäpden hem almazlary getirsek, Almaz degersiz bir daş bolup galardy we ýene-de bizi baýlyga alyp gitmezdi. Emma ýene-de älem boşlugymyzda beýle bir planetanyň bar bolmagy bizi diýseň tolgundyrýar. Eýsem, Almaz älem giňişliginde diňeje elli bäş konkre e planetasyna däl-de, bize has hem ýakyn bolan Ýupiter we Saturn ýaly planetalarda ýagyş ýerine almaz ýagýar. Muňa näme diýjek? Diýmek, älem giňişligindäki iň gyt tapylýan we bahasyna ýetip bolmajak zat almaz däl-de, agaçlardyr. Baýlyk uzakda däl-de, ýakynymyzda. Belki-de, örän ýakynymyzda welin, biz görüp bilýän däldiris.